میں بالغ ہاں کوئی بال تاں نہ میں جان دی ہاں ایں دنیا کو ایں دنیا دے سب رشتہ کو جڑے ڈھیر ان پیارے جان دی ہاں میں اپنے سارے جان دی ہاں میں جان دی ہاں جو پیو میڈا ایں ہاڑ دی تتی دھپ تے ونج بورے چیندے سیمنٹ دے میں جان دی ہاں جو پیو میڈا ایں ہاڑ دی تتی دھپ تے ونج بورے چیندے سیمنٹ دے میں جان دی ہاں جو پیو میڈا نہ چاندے ہوئے وی ہر کہیں دے ونج گالیں سن دے چھپ کر کے او چپ کیوں ہے میں جاندی ہاں میں جاندی ہاں جو پیو میڈا ایں ہاڑ دی تتی دھوپ اتے کیوں بورے ونج کے چیندا ہے او اپنے کیتے نہیں ویندا او ساڈے کیتے ویندا ہے مہرو میں جاندی ہاں جو ماں میری جند چیلی درد شدید ہوندا ہے او وت وی بہ کے فرش اتے اوں اپنے درد کو پیندی ہے کوئی ساڈا فائدہ تھی پوسی اے سوچ کے کپڑے سیندی ہے میں جانڑدی ہاں ایہو پیو ماں ہے جئیں بن پچھے کہیں مشورے توں میکوں اوندے ناں چا کیتا ہے جیکوں میڈی کوئی سنجانڑ وی نئیں تے میں وی جیکوں جانڑدی نئیں۔ میں جانڑدی ہاں ایہو پیو ماں ہے جئیں بن پچھے کہیں مشورے توں میکوں اوندے ناں چا کیتا ہے جیکوں میڈی کوئی سنجانڑ وی نئیں تے میں وی جیکوں جانڑدی نئیں۔ ٹھیک ہے وڈیاں کیتا ہے اے ٹھیک ہے فیصلہ ٹھیک ہوسی اے ٹھیک ہے سوچ وی ہوسی کوئی قانون تے قیدہ ہوسی پیا۔

من آپ گواہ او اللہ ہے جیں آپ محبت کیتی ہے۔ کجھ گالھیں اپنے تئیں ہوندن کجھ رولے گھر دے ہوندے ہن کجھ فیصلے ہوندن زندگی دے جڑے زندگی بھر دے ہوندے ہن کجھ فیصلے ہوندن زندگی دے جڑے زندگی بھر دے ہوندے ہن میں زندہ ہاں میری زندگی ہے میں اپنی زندگی دے کیتے ہر کہیں دے نال کریندی ہاں میں اج یہ گال کریندی ہاں میرے گالھیں سن کے آپ ڈسو۔ میں ڄاݨدی ہاں ہک شخص جیڑھا جیکوں عرصہ پہلے ہک واری میں خواب ݙسائے ہم زندگی دے اڄ تاݨی اوندے ذہن توں وی میݙا کوئی وی خواب کوئی لتھا نئیں تساں آپ ݙسو جو او ٹھیک اے یا او ٹھیک اے جیکوں پتہ ای نئیں مہربانی مہربانی میں ڄاݨدی میں ڄاݨدی ہاں ہک شخص جیڑھا جیکوں عرصہ پہلے ہک واری میں سارے خواب ݙسائے ہامی اڄ تاݨی اوندے ذہن توں وی میݙا کوئی وی خواب کوئی لتھا نئیں تساں آپ ݙسو جو او ٹھیک اے یا او ٹھیک اے جیکوں پتہ ای نئیں میں جان میں جانتی ہاں ایک شخص جیڑا میری ذات سوا ان دنیا تے کہیں صورت کہیں جا راہن دا نہیں تساں آپ دسو جو او ٹھیک ہے یا او ٹھیک ہے جڑا جان دا نہیں میں گالیں ڈھیر ان کئی ان پہ میں جان کے کرنا نہیں میں جان کے کرنا نہیں چاہندی اے ٹھیک ہے تواڈے کیتے تا ہر قسمی خوشیاں ہوسن پیاں تساں میندیاں لیسو میندی تے تساں دول وگیسو جاگے تے تساں نچسو، نچ نچ تھک پوسو، اوں در توں تہاڈے در اتے بارات وی آ کے ول ویسی، تہاڈے ہیک ڈو ڈینہہ دی کھل ہس وچ میڈی زندگی ساری گل ویسی۔ مہربانی مہربانی توں آدھی ہاں میں چاہ کے وی من مرضی کرنڑاں نئیں چاہندی، میں جیونڑ جیونڑاں چاہندی ہاں میں جی کے مرنڑاں نئیں چاہندی، توں عرض ہیوے ایں دنیا تے میڈے جیندے جی کوں جیونڑ ڈیو جیویں چاہندی ہاں اونویں تھیونڑ ڈیو میکوں مرضی تے پرنیونڑ ڈیو۔